Hello mai Kim. Eh, ndimai. Eh, handisi kumbotamba baba ini ndiri kurwadziwa. Nyaya yacho kurwadza mwanangu kurwadza. Eh. Yeah. Dai mambo weko ndidongorera na baba Kim naazukuru ndimboaona. Hehe. Asikana ndiri kurwadziwa zvasiyana nemazuva eshe. sawemi kurwadza mwiri yese hapana pandori nani eya zvinonyanya kurwadza manheru semunhu unogara ega pamweni ndine ndisikazi kurya kana mukadzi wasabhuku akaseweko ndibikira nekundigeza ndega handisi kuchakone chiro anhuwee mm. ah, kuba zvakanaka hazvo ah, zvakanaka hazvo asi ndiri kurwadziwa muroora ndiri kurwadziwa muroora ndiri kurwadziwa nyama dzarwadziwa ah, zvasiyana handi zvekuchemberapi kurwara Zvasiyana nemazuva ese. Ii dai mwambouya anhuwe. Moda uzouya ndafa here asikana? Uyai mundione. Ah, akanaka hapo kana musine mari yo tingapadini hedu. Eho. Ah, mwaita henyu. Tache ndonwe mapain izo. Ewoni. eya
hoo mukurwara ah, mari yachina takatobva unobhadhira vana mari zvemschool fees kuboarding saka hishi ah, vatori mawana asi but haa tichauya edu tinouya edu tichizokudongorerai

Ehehe. Aro makoti. Ndimhai. Ndiri kurwara. Eya. Kurwadziwa mwiri yeshe iri kurwadza. Hapana pari nani ba. Ah, kuti ngezvekuchemberera asi kana kurwara chako chayamho diko dai mwambouya kondidongorera ndino ndogara ndega kutobatsirwa nganasahwira hino kana asipo kudai unenge wakangoti go wega Marwadzo echichinyanya kunyanya usiku huyani wakaata une uri wega chindorwadziwa. Hii. Hii hamuna. Hey. Ah. Saka mukabve Victoria Falls wemoya. Ubva toona mwauya. Newoni. Eho babangu, eya babangu dziya. Pakanaka mm. umurese baba riri nana ririwo. Mm. Pakanaka hapo. Ewo ndazvizwa mapaini iziwo ndinotonwa. Mm. Ndatenda hangu. Mm.
Hello. Makadi mama. Tiri right. Mari right song. Marwara. Ah, manje ndichauya izvezvi mari dzacho hadzisadzadzabatana pamene ndatanga tabuka holiday kuvictoria falls tichazouya tichazouya after holiday because holiday yacho tikatobhuka kare mari yakatobhadhara kuti tizouya ikoko manje tatopiwa madhets ekuti tiuye hazvizoiti e tozouya toya mama tava holiday mari dzacho tinobatana Horaiti mama. Munoita mushe. Ngono mapenisi chirwere chengokurawo icho. Nyama dzaneta neta. Inowanzo.
Ndiano. Eya maitendekai. Asi maitendekai wakabva unozona rinepi. Regai ndindofona. Ei. Ewe. Hello maitendekai. Ah, ina handisi kumbozwe zvakanaka ndinorwara mwanangu kurwara. eya eya ndiri kurwara hewakawandosiya zvakandoita ndozvezviri ah, kuti nditi pari pandingati apa mwiri wese uri kubarwadza mm, uri kurwadza kurwara mwana
Hello mama. Muisei. Ah, kuma kuri right, kuri sei kwa ikoko? Dziri sei nyama? Mukurwara? Kochi futi naye mama. Mukuna here mapiritsi? Ah, manje baba tindikai vashopa tikabva kuti uya ikoko ka haa ndichambozama hangu kutaura navo ndichatraya hangu hamene vakabvuma mm, asi ndinotraya zvangu ko chimbotaurai kana nemukadzi nasahwira venyu mukadzi wasabhuku anogona kubatsirai Alright. Ini ndichatanga ndawafonera kuno uku ndadzoti chii mama havasi kunzwa zvakanaka.
Alright. Vasikana ava shuwa ndakarwara ndikapora kana kumbouya kuzondiona. Ndege ndivafonera. Ndavagadzirira size. Hello my Kim. Ah, ndana nini? Zvanani? Eho. Eya. Eh. Asi ndine nyaya ndafonera hangu. Muchimunda changu chepaumba icho makabatwe goridhe. munotori eya ah, munotori naakomana ari kutogweja izvozvo goridhe racho hino ndanga ndamboarambidza zvikanzi muchembere tokupe mari tigweje inini kwakuti dhuu kuti ndivapiwe mari vechigweja vechiite mari mimuripo saka ndakufonera Huyai muone zviri uno. Goridhe hazi pane bhandi pasi mumunda mweso. Ah, uya. Ah, toona wauya kana ari mangwani tokasika. Tazvokurumba iwewe. Eya. Ah, ndoona wauya. Hello, mom. Too late. Mati chii? Goridhe. Mama mati goridhe chairo. Hey. Alright, ah, mangwana cheche mama ninga to fly bafu. Ndongonyepera bae ili kuti mumarwara. Touye koko. Amangwana ah, chai. Makusenseni chetumukira kumukira cheko chekumama. Horaiti. Hani ndasvika mangwana tinouya mama. Nyati tirati goridhe chairo. Zitomboudze vanhu mama. Vanongomaudze pavarora venyu. Mama.
Maireri. Eyo, tigashire kani. Mauya, mauya. Garaya pasi kana. Mauya.
Garapa mamukira asikana imi. Garei papapa. Eh.

makomana acho haasati auya anditoona achiri mangwanani ndiri kutsvaira apa munofanira kundiratidza Ndi- kuti ndinomboziva kuti ngepari handiti anouya akomana acho Alright. anouya Right. ondipangidza kuti ngepari apo zvino uchauya nguva yekuma manje manje anosvika manje manje kutsvaira kwandandiri kutoita uku. ndamukira Ah, don't worry, goridhe ririmo pari kutouya motika panapa vachitengesa revari kutsapo goridhe

Garapa. Eh, mamukira asikana. Ana mukira. Eh. Wauya kwakadii kumba? Ah, kumba kuripo.
Eh, nana baba Kimu. Ah, na baba Kimu vese ari right mama. Nana Kimu.
Kuzvikoro ari sei? Ah, kuzvikoro ari right. Ah, sitina time ni kumba kadiko. Ah, muri zefu seiko? Ti right. Kumba uya. Ah, tutomukira.
Eh, mukira. Eh, ah, mukira.

aiwa goridhe ehek ah, ndavazoona kuti rine zvekufamba sei nyaya dzacho orit munoda kutochera a ah, toda kutotichera toda mari mama ndiya nyaya yaufambira ku
chiku nei mama chiku
kwanei mama chiku mama
asiimwimwi vanhu vairimwimwimwimwi vanhu vairimwimwi ndakamufonera panapa ndichirwara ndakuda kufa nekurwara ndikati uyai mundione hamuna kuuya kungozwa zvegoridhe mabvamauya nekuti mazwa kuti kwaite goridhe saka unokosha inini ndakamubarira arume negoridhe ndiyani
kuita mari asi inini kundichengeta kuida ndisina kuti paite goridhe mweuere
mweuerira arume mukati tiri kuenda kuamwena akataona ari kukuti
hapana goridhe riri pano goridhe ndini yesu yesu eh, nemama ndini ah, ah. goridhe racho hmm, yesu ndini goridhe racho hapana goridhe dai dondomuona hangu kuti munoita sei kuti achakakosha muupenyu hwenyu chinyi ne mama ne ndiko kwayatove nyaya yacho ndizvozvo hapana goridhe goridhe ndini mutotomukira ndizvozvo asi makati muri kuenda ku